Ok selamat betemu baru lalu begerempung kitai ba serakup SKD iya nya serakup kuntau dayak. Ok a baka ke sekali tu aku ba dalam rumah aja laban a enda ulih keluar lalu aku a lalu aku minta ampun keterubah iya laban a empai ulih mantai ke nama nya Empai mantai ke bungai ke digaga aku ke dicampurka aku enggau be seni mempertahankan diri ke bukai aaa udah digaga tapi bedau dipantaika aku. Tang sekali tu aku meri besai terima kasih ngagai aaa sekali agi ngagai te nya aaa Lee LJ laban iya ke madahka te nya madahka nama nya penemu diri empu Champur ke bungai ku iya lalu pia mega ngagai me Mcnair Mathew Kudang. Uh, madai ku iya madahka aku uh, uji kage ngena tajuk panjai ngambi kitai peda orang baka pendekar ku iya. Ngena singlet nang ngawa. Okey aku dah bisi gi bisi tanchut aku suba. Sigi bisi tanchut tu. Tanchut tu. Uh, Sigi bisi tanchut. Tanchut tu. Dia panjai. Ha. Tu. Sigi tanchut seni mempertahankan diri empu. Tu, tanchut tu. Min tang maya nya aku bedau ngena iya lah maya nya. Okey, sekali tu aku ngena iya lalu aku pun bisi uh, nama nya bisi Bisi meli meli baju baru meh ke enda ngena singlet tapi ngena baju t-shirt baka tu. Ok, sekali tu aku mina mantaika tips chara kitai ngeringka aaa nama nya te nya bahagian tu kitai. Ke ni ku orang anggam ku orang nah. Bahagian tu bahagian penumbuk tu. Chara ngering ke amat meh tips ke padahka aku hari nya. Tips ke aku padah ku ari nya, pengering kitai enggau pengelaju kitai numbuk tu datai ari punggung. Ha? Taja iya uh, pengering enggau pengelanja pengenyelam pengenyampat jari datai ari pinggang. Tang ditu pen mesti ga bisi kering enggai ga kelalu lemi pia ka ku nya. Ukai ukai ku madah ari nya amat iya lemi, ukai semina iya lemi endar nadai pengering lalu ari tu deh. Ukai ukai pia uhh sigi chara sigi kitai kala kita meda orang ti kitai ke belajar ke muntau tu nya kala kitai meda orang numbuk.

Kali pertama kita nguji sigi pedis beberapa hari udah nya jari kita letup jari kita letup nucho nama nya padi padi nya deh tucho tucho tucho tucho tucho tucho kita padi nya tang enti kita jari kita tu udah kering udah manah amat padi nya kulit padi nya ulih tekelupak peda kita leka beras dia leka berau dia Aku kala training baka nya suba, kala aku belatih baka nya suba. Tang sepengudah ke nama nya nyu bekereja nyu nyu lama aku udah enda tanya belatih baka nya. Tau kita nguji enti kita enda tanya enti kita enggai nguna padi tauka nadai padi pasir guna kita tucho tucho tucho tucho enti kita ke ngering ke tu. Tau. Padi. Padi la. Padi paling manah. Laban kita meda kesan iya. Kesan iya ti jari kita tuduh kering aa padi nya tekelupak isi iya ulih nyadi beras. Ti kita enda pechaya uji. Aku kala nguji tang aku terus terang aku madah enda sa enda kala datai aa enda kala ngelupak datai ba beras. Datai ba berau padi nya ditucho ko. Tang tu pia kitai sigi bisi kering. Kita tau nguji, kita tau nguji. Ok, nyadi uhh tu ke selalu dipelajar aku, enti aku ka ngering ke tu, lalu aku ka nguji ke penyampat, penyampat jari diri empu. Kita bisi ulih meda kesan iya uhh sama ada kita numba dinding. tauka numbuk papan tu papan tu sigi disedia ke kuri tu kena ku madah mantai ke kitai um bekeni bekeni alagi bekeni chara ku belajar numbuk belajar numbuk um belajar numbuk chara ari tau dah kitai ulih meda ari tau. Kitai tenaga kitai ari tau tauka pengering kitai ari tau kitai ulih meda iya agi. Au. Tu video tu sigi gaga aku nya laban ba dia bisi TB ngachau. Uh enti kita enda enti kita nama nya enda paham deh uh ke tau ke tau ke madah baru. Ok guna kayu tu guna kayu tu kitai ka ngering ke ditu pia lalu kitai ka meda kesan tenaga kitai datai ari pinggang kitai tu. Datai ari pinggang tu. Sama ada tumbuk kitai nya betul atau jampat, kitai pen meda iya, kesan iya ba kayu ditu. Ok, sama ada tumbuk kitai nya kering ditu aja, kitai meda iya ba kayu tu. Ok, nyadi kayu tu sigi udu kena ku belati. Okey chara numbuk iya, enti kitai ngeringka jari ditu enggau pinggang kitai tu enda di ke guna kitai kesan iya beketu. Okey kesan iya beketu. Okey kesan iya bekenyat aja. Tang enti kitai ngena pengering kitai tenaga kitai ari pinggang tu kesan iya beketu. Au, kesan iya baka nya. Okey. Sama ga. Pedis sigi pedis ngai mali ke bola. Sigi pedis jari kitai tu. Mali ku pula. Tang aku ka meri tenaga kitai enti kitai numbuk ari tu. Kitai numbuk ari tu kitai ngena tenaga tenaga kitai ari tu lalu disalurka kitai ngagai beriang kitai tu. Kitai nadai lelak. Kitai nadai berasai lelak. Hari kitai numbuk tu, tu degengam kitai mamat tumbuk kitai. dia kitai berasai lelak. Ok. Jari sigi pedis ngai ngai tanya aku ngai bula. Tang aku madah ke tenaga kitai ari tu. Ok aku nunjuk ke sekali agi. Ok. Tu uh, tumbuk aku tu kitai uh, nama nya ngena pengering ari tu ari jari. Eh, pengering ari jari. Pengering ari jari tang eh. Kita uji kita meda pengering ari jari. ya pengering ari jari. Uh, kering sigi kering. Pedis sigi pedis. Tapi Kesan nya kitai ka meda ari ke banding kitai penyampat jari au. Penyampat jari. Penyampat jari. Okey. Uh, baka ka ku ngelama tu, diperatika kitai. Jari sigi pedis, tang kitai ulih ngulang iya belum lama sampai baka kaku hari nya ke matu jari kitai, ke matu jari kitai iya nadai berasai pedis. Okey lalu sigi da, orang mayuh chara ka numbuk sama ada iya ngena tau, iya ngena tau tauka iya ngena tau ngena anak jari tu. Heh. So kitai ulih belatih baka tau. Ketu eh. Eh. Kita boleh belatih ya. Tahu ke kita boleh ya. Pilih aja. Ngambil jari tanya kita tu terbiasa ila. Udah kita biasa nya baru kita ulih jampat. Selair ari nya, enti kitai nadai papan, kitai ulih ngena dinding tu. Tapi dinding tu ulih tubuh ramai pedis. Tang kitai ulih belatih. Okay. Eh. Kena kita ngering ke jari kita itu. Eh, tu. Tapi kita akan ngering kereta pun boleh. Utai tu ulih pelajar kitai manggang-manggang baka ke jaku bala bala madei, bala kaban kitai ba dalam serakup um serakup kuntau Dayak nya. Kitai ulih niru tepu bedalam kuntau ni kelemahan kuntau nya digaga kitai baru, diulah kitai baru ngambi iya nyadi kelebihan kitai. Ok, baka tu bah kitai kena ngering kitai tubuh kitai tu. Tu ulih kena magang. Ulih kena magang. Okey. Nyadi nya aja tips kitai ke uh, numbuk sekali tu. Ha? Ti kita bisi komen, bisi uh, pendapat dari empu, nada salah kita komen, nada salah kita uh, bejaku ba komen dia. Aku ninga ke jaku kita ah. ninga ke jaku kita mending ke jaku kita ngambi kitai sama sama belajar ok uhh nya aja ari aku uhh baka ke sekali tu betemu baru kita ila uhh ba dalam video ke bukai nyadi ingat meh subscribe like share lalu komen uhh ba video aku iya nya ademan man ok terima kasih aku ukai minta puji tang aku semina bekunsi.